Cêwiyê êşê Zubêr Salih Nivîs Helîm Yusuf Roja bîstê tebaxa du hezar û bîst û sisiyan li bajarê Essenê ya Almanyayê ez li ahenga îmzêkirina CD û pirtûka stranan ya hunermend Zubêr Salih amade bûm. Pirtûk ji gotinên beşek ji stranên wî her wiha CD ji stranên ku gotinê wan helbestên melayê Cizîrî ne pêk tê. Civat ji hêla Yeketiya Nivîskar û Rojnamegerên Kurd li Sûriyê ve hatibû birêxistin. Di vê nivîsê de ez ê nikaribim serboriya vî hunermendî ya demdirêj ku heta niha bi kêmanî du sed stran li pey xwe hiştine binirxînim. Wisa jî ez ê li ser jînanîgariya wî bi berfirehî hûr ranewestim. Ez ê tenê li jêdera wê xemgîniya de dengê wî te bigerim. Di sala hezar û neh sed û şêst û pênc an de li gundê Dêlkê yê bi ser derbesiya Rojava yê Kurdistanê ve hatiye dinyayê. Ji malbateke wiha ye ku ne tenê bav dengbêj bû lê belê dê jî li tembûrê dixist. Sala hezar û neh sed û heftê û heftan malbat bi temamî bar dike bajarê Hesekê û li wir dijî. Zubêr Saleh sala du hezarî tevî malbata xwe tê Almanyê û heta niha lê dijî. Heta vir her tişt normal xuya dike. Dibe ku sedema xemgîniya hunermendekî ew be ku tenê mirov kurd be. Ji xwe rewşa kurdan ji her alî ve bi trajediyan ve dorpêç kiriye. Lê ji bo Zubêr yê hunermend ku ji buçikaniya xwe ve dest bi temburjeniyê, dest bi stranbêjiyê kiribû, qederê hin trajediyên din jî jê re veşartibûn. Yek ji wan jî çîroka birayê wî Silêman bû. Li Hesekê û derdorên wê nav û dengê Zubêr yê bîst û sê salî belav dibe û li dawetan distirê. Roja hevdê Cotmehê sal hezar û neh sed û heştê û heşt, berê sibehê, Di navbera saet sisê çarê sibê de kujerekî ku kêrek di deste derbasî mala wan dibe. Deriyê oda Razana Zubêr girtî ye. Lê ya ku diya wî û birayê wî Sulêman yê bîst û yek salî lê razayî bûn vekirî bû. Yê kujêr birayê wî Silêman dide ber kêran. Wî dikuje û diçe. Gavadiya wî di nava tariyê de destê xwe dirêjê kurê xwe dike, destê wê di nava xwîna kurê wê de dimîne. Piştî yê ku jêr direve, êdî hem ji bo rizgarkirina Silêman, hem jî ji bo naskirina yê ku jêr dem dereng dibe. Pênc salan hem tewanbar hem jî sedemên tewanbariyê veşartî dimînin. Di sala hezar û neh sed û nod û sesiyan de derkete holê, sedema kuştina birayê Zubîr Salih strana wî ya bi navê Eyşî bû. Ya ku li yê kujêr jî mikur hat, jina wî ya bi navê Eyşî bû. Gava Eyşê û mêrê xwe piştî pevçûnê je vediqetin, malbata mêrê wê dixwazin zarokên wê bi zorê jê bistînin. Ew jî soz dide ku li kujeriya mêrê xwe mikur bê û wiha jî dike. Bûyer bi vî awayî qewimî bû. Mêr vedigere malê. Zarokan bi tenê dibîne. Jina wî Eyşê dev ji wan berda bû çibû dawetê. Gava mêrd tê dibîne ku Eyşê li dawetê li strana Eyşê ya Zubêr Salih guhdarî dike. Bi viya we ew mêr biryara kuştina Zubêr Salih ê ku haya wî ji ti tiştekî tineye dide. Gava yê ku jê derbasî mala wan dibe Li Şûna Zubêr birayê wî Silêman dikuje. Çîrok li vir bi dawî nabe. Piştî yê ku jêr dibîne ku jina wî lê mikur hat, êdî di aliyê Amûdê re berê xwe dide sînor da ku derbasî ser xetê bibe. li ser sînor yan bi bombeyan yan jî bi guleyên leşkerên ser sînor tê kuştin. Zubêr Salih hin ji aliyan ve çîrokê di strana xwe ya Lê Dayê de dibêje. Zubêr Salih di temenekî piçûk de dizêwice. Hevjîna wî hem ji hêla bav ve keça xalê wî ye, hem jî ji hêla dayikê ve dayika wê keça apê wî ye. Ji vê zewacê şeş zarokên wan çêdibin. Ji bilî bêrîvan û diyarî ku salem ji dayik dibin, her çar zarokên din xwedî kêşeyên tenduristiyê ji dayik dibin. Keça wî xwe nav di temenê panzdeh salî de emrê Xwedê dike. Wekî din, Hozan, hezar û neh sed û heştê û şeş, Dilşad, hezar û neh sed û nod û çar, Muntesir, hezar û neh sed û nod û pênc, her sê bira niha li malekî a mirovên xwedî pêdiviyên taybet dimînin. Di axaftina xwe ya roja îmzêkirina pirtûka xwe ya gotinên stranan de Zubêr Salih bi hestiyariyekê mezin behsa wan zarokên xwe yên ku wekî zarokên xweşik bi nav kirin dikir û digot, Êşa ku vê rewşê di hundirê min de hiştiye nayê kişandin. Lê di heman demê de ez vê yekê wekî qederekî ku Xwedê kiriye para min dipejirînim. Bi naskirina vî aliyê takekesane yê hunermend Zubêr Salih re mirov dikare bêtir ji sedemên êşa di deng û awazê wî de serwext bibe. Dora çil salî ye ku cêwiyê êşê Zubêr Salih ji kurdan re bê navber distirê. Êş û xemên xwe ji kurdan re dike awaz, dike stran û kêfxweşî. Li bajarê Wuppertalê di van salên çûyî de me şeş festîvalên Rojava yên çand û hunerê saz kirin. Her cara ku min Zubêr Salih vexwendî festîvalê dikir, bê dudilî tembûra xwe hildigirt û digot, Ez amade me. Gotina na nizanibû bibêje. Ji ber vê ciwamêriya wî, gava ez vexwendî roja xwe ya îmzêkirinê, bîstê tebaxê du hezar û bîst û sisê kirim, min nikaribû jê re bêjim na. Kêm hunermend hene ku nefsbiçûkî û hunera resen li cem wan têne cemhev. Bêguman Zubêr Saleh jî yek ji wan hunermendên resen e.